Бузарга да тиеш. Вакыты җиткәндер дип уйлыйм. Бу шаяру әлбәттә. Без спектакль куябыз. Спектакль 90-нчы елларда бара вакыйга спектакльдә. Шуңа күрә минем образым Рамон. Ни өчен Рамон? Чөнки минем исемем Римма. Ләкин мин кызлар кебек буласым килми. Мин малайлар янында йөрим, урамда йөрим, урам малайлары белән бергә. Шуңа күрә минем

Шуңа күрә Ядәш дип языла. Чынын белмим өчен язганнар, мин Ядәш дип языр идем Ш хәрефе белән. Ләкин инде ничек бар, шулай язылган Ядәш исемдә. Бу Ядәш уены кечкенә чакта, бала чактан ук һәр кеше, һәр татар кешесе белә дип уйлыйм. Аны урыслар да белә инде. Бу беруй помню дигән уен шулай бит, әмма без кечкенә чакта, хәзер дә балалар белән уйныйбыз. Бу исем миңа калса, шушы без куя торган спектакльгә бик урынлы бирелгән һәм бик уйланып бирелгән, чөнки исемдә дигән әйбер без барыбыз да балачактан. Без бүгенге көндә дә балачактан гына түгел, без хәзер дә балачакта. Бөтен безнең яши торган түгәрәк шарыбыз, менә шушы җир шарында бөтен кешеләр дә балалар дип уйлыйм мин, бу минем шәхсән фикерем. Без үлгәнче гел бала йөрәкле, бара бала күңелле кешеләр безнең яшебез генә үсә. Шуңа күрә менә шушы спектакльдә э, безнең режиссерыбыз Сәрдәр Тахировский, дөрес әйтәм, аның кечкенә чакта булган вакыйгалардан,

Э, глазами шестилетнего мальчика маленького, Сардара. Вот это как бы о его судьбе, о его жизни в 90-е годы в городе Казань. Зульфия, менә ә сезнең үзегезнең балачагы 80-нче еллар башына туры килә бит инде. 80-нче еллар уртасына. Ниндирәк балачак иде соң Казанда?
Әйтергә кирәк, менә роль, менә мин соңгы вакытта нинди фикергә килдем име? Без артистлар роль көтәбез. Режиссердан көтәбез. Драматургтан. Драматургтан көтәбез, язмыштан, театрдан, төрле яктан роль көтәбез, шулай бит, әмә? Ә роль, ул үзе сине эзләп таба икән, менә кешесен, кирәкле кешесен. Һәм менә без образда ничек тудырырмын икән, ник булыр микән, барып чыгыр микән дигән курку белән яшәгән кебек, менә шул безне тапкан роль, безне тапкан образ ул нәкъ шулай бездән куркып тора. Белмим, бәлки ул минем ниндидер теге тылсымлы, әллә каян теге килгән, космостан килгән уйлар гына, фикерләр генәдер. Ләкин мин аңа бик ышана башладым соңгы вакытта. Менә шушы миңа тапшырылган урам малае кызы образы роле, мин аны, беләсезме, ишетеп кенә түгел, мин аны күреп белдем, күреп беләм, чөнки минем миңа 90 нчы елда 18 яшь иде. Менә нәкъ үзәгенә кереп, тәңгәл килеп, шуңа күрә бик күп әйбер онытылган, Ләкин әз генә теге хәтирә сандыгын актара башлагач, калкып чыга башлады сүзләр. Кулланылган сүзләр ул вакытта имә бөтен куркулар, бөтен таныш кешеләр, исән булган, исән булмаган кешеләр, ул еллар бит инде безнең группировкалар, ул еллар менә безнең шәхсән безнең гаиләгә фаҗигале вакыйга китерде. Мин ул 90 нчы елларда үземнең бер туган энемне Рөстәмне югалттым. Нәкъ менә шушы
Ул группировка корбаны булды. Ул группировка корбаны булмады. Ул командировкага китеп, исерек милиционер кулына дучар булып, атыш булды. Менә шунда ул инде исән булмады. Шуңа күрә, ну, бөтенесе кушылган инде хәзер. Аны бик актарасы килми, ул бик авырта торган яра. Шуңа күрә менә 90 еллар Безнең сәхнәдә күренәчәк, шуңа күрә кемгә якын, кем яшәгән, кем туган, ул вакытта кем яшәгән, ул вакытта барыбыз да искә төшерәсегез килсә, театрга килегез 2-3 декабрь премьера. Ә менә бу спектакль аңладык инде балачак турында, Казан турында шул Сез аны нинди формада, кайсы урыннарда күрсәтәчәксез спектакль? Сәрдәр яшәгән Хади Такташ урамында. Без инде менә спектакльне чыгарып алдыннан рекламаларны биргәндә дә без анда барып төшереп алдык видеолар. Нәкъ шул урамда, Хади Такташ урамында. Хәтта беләсезме, бер роликны төшергәндә без урындыкта утыра идек бер егет белән, шушы группировка кыяфәтендә, бөтен киемнәр, менә әйтергә кирәк, киемнәр Без инде бу тамашачыларга шундый сорау биреп, кемдә киемнәр калган, ярдәм итү итеп ярдәм сорадык инде тамашачылардан. Безгә китереп бирделәр театрга киемнәр. Менә бу кием миңа китереп бирде. Исемен оныттым, әйтә алмыйм, бер кыз инде. Менә шуның өчен бик зур рәхмәт. Без шул урындыкта утырганда тәмәке тартып, без бер егеткә бәйләнеп, шул Сәрдәрнең кечкенә чагы. Бер апа кызы белән узып барганда, безнең э, э, бергә килгән, театрда килгән кешеләр безгә әйтеп тора икән. Нәкъ шулай 25 ел элек без шулай узганда нәкъ шушы урындыкта нәкъ шундый кыяфәттә менә шулай утырайлар утыралар шул урам малайлары дип Эчләрем жу итеп китте, ди ул хатын әйтә. Ә ул вакыттагы төп куркулар нәрсәләр алар иде? Менә мин сиңа хәзер сөйлим, Александр, мин сиңа сөйлим. Мин мин чыгып китә идем өйдән. Мин Мәскәү базары янында яши идем, әтиләр дә хәзер шунда тора, ни шул районда. Ул телестудия районы дип атала, малайлар исемне шул группировка белән тасвирласак инде. Безнең хитрый двор исемле иде. Менә подъездларда менә шундый ни таҗлар ясап, киртитры короли дигән әйбер Ул инде һәр адымда барый. Мин чыгып китә идем мәктәпкә. Мәктәпкә барганда, мәктәпкә кергәндә үк ике яктан торайлар, торалар ие шул төркем малайлар, урам малайлары. Менә син куркып тора идең. Һәр мизгелне алар сине менә болай итеп тотып, җилкәңне җилтерәтеп, яннарына китертеп, я ямьсез сүз әйтәләр, я берәр пычаклыйлар, я нишләтәләр. Менә шундый ни куркыныч, менә өйдән чыгып китәргә дә ниндидер генә җөрьәт итми идем. Гел менә шундый куркуда яши идем. Шул вакытта син минем минем фотографиям бар, китерәсе калган менә монда күрсәтергә минем 18 яшьлек чактагы кыяфәтем мин. Моннан ерак китмәгәннәр шулай. Мин ул вакытта дөньяны, бөтен тормышны Усал, шундый беләсеңме дошманнар белән тулган, куркыныч дөнья дип күзаллый идем. Шуңа күрә мин үземнең дә холкым гел ничектер менә үзеңне тотарга кирәкми дә. Ничек дип әйтергә инде? Гел уяу булырга кирәк. Уяу булырга кирәк һәм нитергә защищаться. Сакланырга.
Сакланырга дөньяда.

Ул, беләсеңме, минемчә, ул...
Әллә ул гыйбрәтме?
Үткән тормышыңны...
Анализ. Кайда туганыңны, кемнән туганыңны, син үзең кем булуыңны истә тотарга, онытмаска, менә шул бар хатирәләрне саклап, бүгенге көндә ничектер кадерләп тотарга өйрәтә. Гыйбрәт инде бу. Гыйбрәт ул. Ул барыбер яшь бара-бара гына аңлый сыганы. Нишләптер. Шуңа күрә мин Әмирхан шундый яшьтә, мин аны шулай дип аңлыйм спектакль.
Зөлфия, без тамашачыларга хәзер ике сорау бирә аласыз. Һәм шул сорауга, әгәр дә алар җавапны безнең Инстаграмга Тинчури театры аккаунтына язып җибәрсәләр, без аларга Ядәш спектакленә чакыру билеты. Әйдәгез, беренче сорауны мин бирәм Зөлфия Валиева өчен. Зөлфия Валеева башкарган татар классик әсәрләрендә җырлы образларны санап китегез әле. Беренче сорау, икенчесен үзегез бирегез. Икенче сорау, хәзер уйлап табарга кирәк бит әле. Спектакльгә бәйле сорау булсын микән ул? Хәзер әйтәм, хәзер әйтәм.

Эт белән бәйле. Эт белән бәйле спектакль Зөлфия Галиеваның ул спектакльнең исеме. Һәм мин ул спектакльдә җырлый идем. Минем эттем бар иде, бар иде, бар иде. Шулай. Сүзләрен дөрес. Шундыйрак.
Димәк, беренче сорау Зөлфия Галиева башкарган җырлы образларның исемнәре. Спектакльләр, ем. Спектакльләр, аларның исемнәре. Һәм Һәм эт белән бәйле Эт белән бәйле спектакль. Спектакль. Инстаграмга Тинчурин театры аккаунтына язып җибәрүләрен сорыйбыз.
җәмәгать ике сорау. Әйтим әле, яме, ярыймы шулай Э, әйтсәм? Тинчурин театры аккаунтына язсыннар җавапны. Тинчурин театрына язырга кирәк җавап. Мин җырлы спектакльләрдә, кайсы спектакльләрдә катнаштым һәм э, тагын бер спектакль бар иде репертуарда. Эт белән бәйле спектакльнең исеме һәм минем образ.

Балалар Бу, э, өчен балалар яңа өчен. ел әкияте. Сез анда ялгышмаса уйныйсыз. Мин анда уйныйм ике образ, берсе ана образы, икенчесе су анасы. Су Икесе дә анасы. ана, берсе кеше анасы, берсе су анасы. Сезнең су анагыз ниндирәк булачак инде? Су анасы әз генә кешеләргә рәнҗегән. Чөнки безнең бүгенге дөньяда яшерен батырын түгел, табигатьне, табигатьне бозыбрак яшибез. Шуңа күрә анда менә шул фикерләр дә әзенә күренеп китә. Аннары инде, ләкин мин аннары кеше белән, кеше белән уртак фикергә килеп, уртак тел табып, икебез дә дуслашып, матур борылыш була әкият вакытында. Шуңа күрә әкияткә, ул әкият дип ничек дип әйтергә, анда беләсезме, бик, бик фәлсәфи ниндидер фәлсәфи әкият ул һәм анда бик заманча алымнар кулланылачак. Мин аны әйтеп тә бетерәсем килми, шуңа күрә сезнең балаларыгызга ул бик зур бәйрәм булачак. Менә 22 декабрьдән башлап безнең сәхнәдә балалар өчен яңа ел әкиятләре башлана. Э, зинхар өчен билетлар ала башлагыз, чөнки э, ул э, тамашалар Көнне бер ике тапкыр була, 22-се, 23-е, 29-нчы декабрьга хәтле бер атна бара, аннары 3-е, 4-се, 5-се, әле 6-сы да булырга тиеш дип уйлыйм. Музыкаль, җырлы, анда оркестр да бар. Анда хәтта әйтим инде сиренез генә. Анда хәтта батутлар да булачак балаларга. Ә балаларга сәхнәгә чыгарга ярачак булсын. Юк, түгел.
Зөлфия, менә кайвакыт безнең халыкта шундый сүз бар. Менә балалар өчен әкиятләр юк, балалар өчен татарча әкиятләр юк. Менә Тинчурин театры куя, ә шул вакытта ата-аналар да ажиотаж да юк татар әкиятләренә. Нигә шулай икән? Нигә балаларны китермиләр? Александр, минем хәтеремдә калганымча, беләсеңме, без бит инде э, мин 20 ел кар кызын уйнап йөрдем, менә монда әкияткә килгән балаларга. Безнең гел фойе тулы иде. Без икешәр-өчәр түгәрәк ясый идек.

Ә театрда тагын нинди яңалыклар бар? Әзрәк сәхнә артында әйтеп алыйк инде. Театрда нинди яңалыклар бар? Яңа режиссер инде. Яңа режиссер килде безгә, әйе. Аны ничек каршы алдыгыз менә? Конкретно. Туфан бик сабыр, тыныч кеше. Шунысы белән рәхәт, әмма ул безгә, ничек әйтим, ирек бирә дисәм, ул беләсең инде ирек, ул эчтән ирек ул. Син үзеңне иҗат кешесе итеп хис итә башлыйсың, әмма ирекле тоясың үзеңнең эчке дөньяңда. Шуңа күрә ничектер курыкмыйча иҗат итә аласың, рәхәтләнеп кенә шунысы әйбәт. Туфан белән уртак тел табып була. Ул тыңлый, барысын ишетә, кирәк сүзләрне язып бара, үзгәртергә тырыша, җитешмәгән җирнең театрның шуның белән инде Аллага шөкер. Шул Без бит әле яңа премьераның әйтмәдек командасын. Ул бит бик кызык, көчле команда. Бер караганда ул сәер дә кеби, менә Казанның 90-нчы елларны безнең Казан шәһәренә тасвирлый Венгриядән килгән режиссер, художник рәссамы, аның Румыниядән килгән Анна Мария, Анна Мария Купаш, композитор. композиторы, ул, ул да Венгриянең кыйммәт, чит илдән һәм ул дистанцион эшли, ерактан итеп, итеп эшли, нәмә. Менә ул өч кеше ничек күрсәтер икән безнең Казаныбызны 90 нчы елларда? Менә кызык бит. Даже менә шуны күрер өчен генә килергә кирәк. Без бит әле сезне җырчы дип тә беләбез. Сез җырлаячаксызмы соң Ядәш спектаклендә? Ядәш спектаклендә җыр бар. Ә, Ул җыр, минемчә, спектакль беткәч, тамашачының күңелендә һәм башында әйләнер дип өметләнәм.

Ятмас гынадыр син калдырган наз. Бу хитка әйләнеп дә бит. Аны Йолдыз Миннуллина язды. Бик матур җыр, шул 90 еллардагы җырлар кебек шул стилендә язылган җыр инде. Шуңа күрә менә шундый яраткан матур җырыбыз барлыкка килде, туды. Ә менә үзегезгә Венгрия режиссеры белән бу ядәшне әзерләү ничегрәк соң? Ай, Сәрдәр турында бик озак сөйләп була. Сәрдәр ул А, беләсез мә ниндидер ул инопланетян. Ул безнең арадан түгелдер кебек. Ис китмәле мәрхәмәтле, сабыр. Менә э, труппа эчендә без хәзер бергәләшеп куябыз анда ничә кеше катнаша безнең санап санаганым юк. Уннан артык. Уннан артык, 15 ләп кеше бардыр. Менә шул эчке атмосфераны ниндидер менә матур э, матурлык атмосферасын гел саклап торырга тырышам. Әз генә сизә башласа, теге ягып китүебез, ничектер нервлана башлаганыбыз, ул шундук аны сизеп, эчке халәте белән безне төзәтеп җибәрә, тынычландыра. Бик ни талантлы кеше, талантлы кеше, үзенчәлекле Бик талантлы һәм олы йөрәкле зур җан кеше. Сез Венгриягә дә барыр идегез анда минем эшләргә. Бәлки барырбыз да кем белгән. Әле бу спектакль бит авторлар ягыннан да бик кызыклы. Моңарчы сәхнәдә дүрт автор булганы юк иде бугай. Монда Айрат Бикбулатов, Энҗе Тусаева, Йолдыз Миңнуллина, Миләүшә Гафурова. Дүрт автор. Дүрт автор. Бу нәрсә белән кызыклы? Без гадәттә Кулга пьеса тотабыз дими, приказдан күреп аласың да исемеңне, сиңа пьеса тоттыралар. Без ул пьесаны ике, өч атналап түгәрәк сәгатьтә укыйбыз, укыйбыз, укыйбыз, анализлыйбыз дими, һәр героебызны ничек ә монда алай булмады. Монда бөтенләй. Монда сәхнәдә түгел. Без башта режиссер белән бик күп тренинглар эшләдек. Музыка астына, менә шул спектакльдә, аннары ул музыкалар спектакльдә барлыкка килә башлады. Ул безнең ничек дип әйтим подсознаниега кертә башлады шул бөтен музыкаларны беренчедән икенчедән без утырып яза идек кечкенә чакта бөтен истәлекләребезне мәсәлән әйтик ул әйтә иде безгә менә агач сүзе белән бәйле сезнең хатирәләрегез күзегезне дә йомыгыз да теге ниге чумып подсознаниега чумып шул сүзләрнең бөтенесен фикерләрегезне кәгазьгә языгыз дип Без аларны язаган, язганда кемдер җылап та иде, кемдер көлә башлый иде, кемдер анда ничектер менә, в общем, транс халәтенә керә иде бөтенебез дә. Менә режиссер безне башта шуннан ача башлады. Ә аннары инде менә бөтенебезне берләштергәннән соң бөтен труппаны, мә, шул катнашучы кешеләрне инде без әкренләп-әкренләп сүзләр барлыкка килә башлады. Сүз соңыннан керә башлады менә безнең эшләй торган эшебезгә. Хәзер менә 2-3 көн кала, әле үзгәрешләр бара, бара, бара, һаман үзгәрешләр. Ничектер ничектер башка формада туа бу спектакль бу юлы. Безнең өчен ул яңалык. 2 декабрь 18:30 сәгатьтә инде. Әйе. 2 3 декабрь 7 яртыда Лаберса

калам.
Без бүген сәхнә артында театрыбызның артисткасы Зөлфия Валиева белән әңгәмә корабыз инде. Әңгәмәбез ахырына таба якыная. Без ике сорау биргән идек. Зөлфия Валиева башкарган җырлы образларын исемлеге һәм эт белән бәйле ул уйнаган спектакль. Менә Инстаграмда безгә җавап язсыннар һәм без аларга чакыру билеты биребез, я дәшкә.

Әле бер генә түгел, сәгать кичке алтыда тагын прогон булачак. Без кичә, мин кичә кайттым, театрдан чыгып киттем 12-нче 10 минутта. Ә Сәрдәр Фәрхәт белән Алмаз киткәндә иртәнге алтыда. Булдымы? Мин артым белән борылып утырдым, бит үземне